Helo! Mae sawl un dros y blynyddoedd wedi bod yn gofyn sut mae delio gyda cravings siwgr. A yn amlwg, mae'n mae hawdd jyst dweud, wel, peidiwch â prynu nhw, ond um, weithiau mae angen mynd yn ddyfnach na hynna, ynddo? A gofyn y cwestiwn, wel, pam bod y cravings siwgr yn digwydd yn y lle cyntaf? Um, mae lefel siwgr yn y gwaed yn gysylltiedig â fel lefe, lefelau egni. Ac yn amlwg os ydi lefel siwgr y gwaed yn disgyn yna dyna pryd 'dan ni yn dechre creifio am rwbeth melys er mwyn trio codi'r lefel siwgr 'na yn ôl. Felly ma' lefel siwgr y gwaed, cravings a lefel egni i gyd yn gysylltiedig. Y tip gore fedra i roid i unrhyw un sydd yn diodde o yr yym y gollyngiad, y gollyngiad ma mewn lefel egni ac felly ella'r teimlad bod rhywun angen siwgr neu caffîn hyd nod er mwyn cael yr hits yna yn ganol bore neu ganol prawn i gadw nhw hynna'n fynd, ydy i ddechrau y diwrnod gyda protein. Felly, os da chi'n gallu cael protein da i frecwest, mae hynna yn mynd i olygu bod lefel siwgr y gwaed yn aros llawer, llawer mwy cyson. A be wnaeth ddigwydd ydy bod ni'n sefydlogi'r lefel siwgr y gwaed yn yn sythach yn hytrach na bo' ni'n ca'l y spike lefel uchel siwgr yn y gwaed a wedyn yn amlwg wha- goes up must come down fel ma' nw'n deud os ydi o'n mynd i fyny'n uchel fydd wedyn lefel siwgr y gwaed yn disgyn yn isel iawn. Ond fel dwi'n deud drw fita protein peth cynta yn y bore i frecwest, mae hynna'n mynd i helpu gadw y sefydlogrwydd yna, a dyn ni'n osgoi i fyny ac i lawr yn ystod y dydd. Felly os ydw'n ni ddechrau'r diwrnod um, drwy gadw yr lefel yna'n eitha sefydlog, mae hwnna wedyn yn mynd i barhau am weddill y dydd. A enghreifftiau yn amlwg ydy pethau fatha wyau yn brotein perffaith i gael ei frecwest, Ond hefyd pethe fel yr hade chia yma, a dwi wrth fy modd yn cymysgu'r hade yma gyda unrhyw fath o iogwrt plaen, iogwrt naturiol plaen. Mi fedrwch chi hefyd roi diferyn bach o rhywbeth fel flax seeds, so mae hwnna'n rhoi mwy o omega 3, oherwydd yn amlwg pan da ni'n siarad am protein, mae olewyddion da hefyd um, yn, yn gallu helpu y protein yna i sefydlogi lefel siwgr y gwaed. Felly cymysg ychydig o hade, mae yna gwahanol fath o hade yn amlwg i gael. Chia ydy hein, mae hein yn uchel iawn mewn protein. Uh, hade flax yn un arall neu linseed yn ogystal â'r olew i hun a cymysgedd um, amrywiol o, o, o hade a cnau yn mynd i wirioneddol helpu. Felly cymysgu hynna i'ch uwd yn y bore, i fawn i iogwrt fel nes i egluro, me wyau wedi sgramblo hefo chydig o avocado ar yr ochr, hyd nod beans ar dost. Ond os fedrwch chi gael rhyw fath o frecwest yn y bore, a trio osgoi y grawn fwydydd yna, yn enwedig y rei sydd yn uchel iawn mewn siwgr, dwi'n siŵr fysa chi'n gweld gwahaniaeth yn eich lefel egni a cravings yn ystod y dydd.